va kona Mr Mapele loko na hoxisi ti album leti ti va kona eh, na tinsimu na swin'wanyana swin'wanyana Lero Yeah, na ku well. number swinyanya swimbirhi hi ti varile yeah yeah okay well uh, majozi ni tirhe na yena hi endle a very nice song uh, ya ku user busy uh, feature kahle niapel niapel ma n'wi tiva hi loyi sweswi a nga na ti-track nyana na kabza kabza kabza the small Kabza the Small, yes, exactly. yeah u na ti-track nyana laya e vanhu va kona vo famba va ni siya kwala vusiwanini vona va famba va duma hi le majoni mara anyway eh, um, majozi ni tirhe na yena swi ve kahle swilo swa mina na yena swi ve swi ve kahle mhm. ma twisisa yes so uh yeah well uh, and and and va na swisolo solo la na laya na va team Sherman tirhi na vona even though mhm. ni ve na solo here and there mara a ni ma tiva tipolitiki ta music ku ri tinjani ma vona mhm. so uh ko va ku loko u karhi u tirha na vanhu kwala ka ka ka game leya Xitsonga u va u karhi u dyondza vanhu na vanhu va ku dyondza ma dyondzana u dyondza swilo swintshwa hi music na swin'wana u swi pfuxetela leswi va swi tiva na khale mara no hi lo va hi va na khombo rin'wana ra ku ni lahlekela hi album kwalaho ka team xirimani vhe ni ku hawa e mina ni ta ni ta kombela ku ku ku vhe ni ni ni eh, ni baleka hi leswo Ah. Eh, leswaku ri ku lahleka ka yini eh? ve ri ku lahleka album oh. eh, leswaku a va la ku ni bayizisa nyana na mina ku album okay yi khoma no no i secret i secret vonani hi hi tirhile endle ti-project ta ku tala leyi na va brajo na va mr post na va psychology album ya mina leyi ya tshivela matshivela mayiya yi ve yi va album yin'wana yi nga fika hita too much but that album a ku ri album ya number two ni swi vurile before ka ti-interview tin'wana ku ri um eh, album leyi a hi endle loko hi endla the first album leyi nga lahleka mhm. a ni a yi a yi a yi dominate hi mina na Mr Post mm. Mr Post a suka ri la Giyani ni ni n'wi rhumela mali every time a ta Pitori yi tirha for 6 months mhm. so eh, hi siku leri a yi fane hi ndla final hi yona mhm. eh, hi kume ku ri eh, ka yi yi nyamalarini someone u yi rhabile laha ka computer ya yena so um sweswo swi ve swi ni khosela problem yin'wana a ndzeni ni kota ku recover na sweswo so ni ve ni decide ku awa no awa mina swilan'wa leswa n'wina swa va team jeremani twanani ni kombela ku Hileswo. vutselwa- Haxa thwi. Oh, ni kombela ku byeliwa mapela ne Ila. a vuya ka xigaza a ni fambangi a ni fambangi ka xigaza vanhu va hosi inok inok na ha ku humesa gomolina vanhu va hosi a yi zi yi ri na three months a ni lo famba no lava ku va na freedom ya ku endla leswi mbili ya mina yi lavaka swona hi nkarhi wolowo mara hambiswiritano ku na singi leyi nge le ku teni yi nga ta fika yi hlasela ndhawu leyi ya xigaza yi sala yi va yi ntsanani hi xinkarhani lexi nga heteki mbilu hi leswo Alright, hi ndlela yin'wana eka lembe leri hi ngo hona langutisela album ya Ila. ya Xgaza kumbe hinkwaswo a ni nge swa promise next year. mara eh, swin'wana swi le ndleleni ende ku vulavula ntiyiso ni ta va ku na vanhu va ku tala lava ni nga ta va ni karhi ni tirha na vona hi hi- hi ringeta ku endla nyana empire nyana ya strong nyana ka xigazanyana Okay. va eh, caterpillar ni ta va ni ri na yena na dos ni ta va ni ri na yena na tin'wana tinhlambi na sesnes ni ta va ni ri na vona hi hi ringeta ku create something big Sesnes lava mi nga ze ku Sesnes Barrett va Cut. tala. ya ya jim gerila jim hi vona hi nga ba hit album na vona so ni ta va na ha tirha na vona swinene mara a ni nge tirhi na vona swilo swa ti-beef beef mara beef ni nge tshiki and then ni nge hembi ni ku eh, ni ta ku tshika beef no to beef a ni ya mahlweni yi kona ka album leyi nga ta va yi ri kona ni twisaka loko ze ku ri na catapillar ah, laha ku nga na catapillar ko ku mapele i beef hi madoda hi leswo mara laha ku nga na mapele ku ya hi mhaka ku ri hi mhaka ku ri um xigaza xa n'wina lexi mi nga xi create xa masiku lama a ni hi famba na minkarhi mm. swilo swa ku basa a swi tirhi a va swi lavi va oh, vo lava ku ri hi hi lava ku tsakisa leswi n'wina mi lava ku swona n'wina phela miri a mi yi lavi beef hikuva mi tshame kwalani loko mi huma laha mi nghena movheni ku biwa beef hi leswo so hi nga xisi vanhu lava nga le ku yingiseleni beef mm. hi leyi va lavaka yona vona kwale va le ku ntweni ku ri hi leswi va lavaka swona se hi mapele ni mm. byele laha brami mm. beef leyi yi va yi ri ya real life kumbe wa kwala tinghomeni ah no sometimes nkarhi wun'wana ha fabricate story nkarhi wun'wana ku va ku ri swa ntiyiso ku fana na loko ni ku eh. ni ba gomolina ni ku swimanimani eh ni n'wi endlele n'wana ku va ku ri n'wana wa mina laya ma swi twisisa xitori lexi a ku va ku ri ntiyiso mara leswin'wana ni nga va ho tatisa mara leswi a ku va ku ri ntiyiso hi sweswo ya okay right eh, loko vanhu lava va kumi mapele pele chud ka facebook loko va ya ka instagram va ta fika va lava mapele the boss ka twitter uh, a ni xexi kahle va te va ta ni dyondzisa ni ze ni yi kota kahle twitter eh mara ni eh na hanya la ka facebook le kaya ka facebook loko va ni invite a swi talanga ku ni ta accept a va follow ni ta ni ta na comment loko va comment na hlamula ni tshama ni nga hlamuli munhu ni rhandza va seketeri va mina vanhu lava ni followaka hinkwavo ni va tekela nhlokweni
ko khensa mina all right pele the boss la isa ka brother inkomo a he
le leswi mtata mapele minkarhi na ku tala ku